Armanca Serokomar Erdogan bi pêş ve diçe lê belê hêdî hêdî pêş te diçe ji ber vê yekê jî em car cara civînên wisa mezin yê ku ne Fransa ne jî dewletên din yê dinyayê nikarin bikin Tirkiye bi van yeka re dibe alîkar. Îja ji bo van yeka jî em ê berê xwe bidin birêz Doktor Hesen Bardakçi, akademisyenê beşa têkiliyên navletewî. Mamoste tu bi xêr hatî, roj baş. Roj baş, spa û bi xêr. Spa te jî bi xêr mamoste min. Çawa min baş in? Hêvî dikim ev tav û germa Rihayê hinekî hênik bûbe. Belê, belê hinkî hênik bûye lê ne zaf. Belê mamoste. Mamoste gava ku em lê dinêrin bi rastî yanî şer û her wiha pevçûn ne germê ne jî sarê dinêre û ev şer hê jî berdewam dike. Li alîkî Em bêjin Luhansk û Donetskê bombe dihatin barandin li aliyê din ji Lvivê civîneke din hate kirin. Îşa ev civîn jî civîneke di demên dawî de ya herî muhîm bû ku Lvivê ve jî hate kirin ev ehemiyeta wê hinekî din jî girîngtir bû. Ev tê wê manê ku Rûsya hinekî din jî aram bûye, hinekî din jî sekin ye ya jî bi paş de gav avêtiye ya jî dixwaze ku gelo bi rastî jî agirbestek bê îlan kirin? Bi rastî vega ev şer nêzî ev dêm şeş mehe berdewam dibe. Tiştê ku vî şerî bikaribin qelas bikin ev rastî ser çi ye ser dewletê ku Pûtîn razî bikin tune ye. Yanî ji Tirkî pê ve ji Tirkiyê pê ve ji birêz Recep Tayîp Erdogan pê ve kesî ku karibe Pûtîn li ba axife û ser hinek fikara Gotinê xwe bêje, ti serok tune di nav dewletê Ewropa de û nav dewletê dî de bi rastî tev dijmantiya Rûsya dikin. Ev ser vê meselê ev şer wilo berdewam dike. Ez dixwazim bêjim ser ev civîna nû çêbû Bi gotinê Sekreterê Giştiya Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres û bi gotinê Serok Komarê Ukraynayê Vladimir Zelensky ez vê fam dikim, bi rastî tev armanca wan ya vê civînê dixwazin ku ev şer bi dawî bife lê belê weke te got mamoste ev tişt ne tişkî wilo rehet e yek bloc carkê xelas bike.

Ti ber gotinekî û dinya gava ku li hemberî wan re bû kirdariyan, ambargoyan eşkere kir, dîsa jî paşre gav navêtin. Lê belê vê dewê dawî em dibînin ku li ser dexl û dan yanî ew keştiyên ku tije genim dan ve de hebûn ewena tevek hatin birûnwanîn û li wê derê agirbesteke biçûk be jî ya lokal be jî pêk anîn. Tevî vê yekê civîneke din jî pêk anîn û tê bîra we li forma Antalyayê civîneke sê aliya Wezîrê Karên Derve çêbû. Tirkiye dîsa Rûsya û Ukrayna di navê de bûn.

li Ukrayna dimînin ê jiyana xwe li wir berdewam dikin divê tevb eslê xwe rûs in. Belê van daxuyaniya gelek caran dabû mamoste. Erê, wexta ku vê tevb eslê xwe rûs in naxwaze şerekî mezin jî bi wan re ava bike bi rastî. Şer ev şer ji bo Rûsyayê ne tişkî baş e. Ser aboriya wê, ser ekonomî û ser ewkê nav dewletê ticareta nav dewleta rastî ji Rûsya re ne bi Rûsya re jî ne baş e lê ez karim vê bêjim Rûsya ne tenê vê carê hin bi hin bi belkî bi hinkî alîkariya Tirkî ed bên belkî ewkekê bikeve yanî ev şerê wan hinekî Ew ka bikeve lê bi rastî ez ê vê bêjim di vir de misa em serê naştexlin ser santrala nuklerî ya Zaporizhiyayê hinekî şer li dora wê dikewtê. Ev mesele meseleke giring e. Hûn zanin berî rêga bi sî çil salî di hezar û neh sed û heştê û şeşan de hûn zanin Çernobîl çêbû di wê Çernobîlê de du sed hezar mirov mirin. Gerek em vê zanibin, rêga ev şerê ku li nêzîkî Zaporizhiyayê ya santrala nukleerê dibe gerek bi şiklekê qut bibe. Ku qut nebe, rastî eyer ev meseleyê zaf mezin bibe. Ez wilo yeqîn dikim birêz Erdogan jî ser vê diştexle gotinê ku dibêjin dibê em dixwazin vî şerî çareseriyeke dîplomatîk ava bikin ne wilo bi ser gotinê em bihêlin û di vir de mesela Tirkî ciyê ku Tirkî lê gerek em baş zanibin weke min got dewletên ê Ewropa û dewletên dî tev dijmantiya Rûsya dikin ev bi rastî ser vê meselê şer wilo zû qut nabe. Û ev axaftina vêga bû bi rastî ji bo ev keştiyanê ku nav korîdora genim de diçin ji bo avayekî saxlam bidohme jî baş e. Yanî gerek em vê baş zanibin. Mamoste bi rastî Rûsya ser vê weke mesela te serî got ez vê bêjim Rûsya

ji bo we. Yanî ez wilo yeqîn dikim bi rastî bêm yanî weke te got rast e wilo ye ev yanî mesela nukleerê wilo em zêde pê naştexînin lê meseleke pir giring e yanî em basa du sed hezar mirovê mirine em dikin ya berî vêga bîst sal e û nukleerê vêga jî ê berê meztir in yanî got nikaribe vî şerî Lê dora wê nukleerê xelas bike tu nikaribe biqedîne. Bi rastî ê meselene pir giring derêne pêşiya me. Ser vê meselê ez bên belkî rûniştina ya Antonio Guterres û ya birêz Erdogan û Vladimir Zelensky tev ser belkî li dora vê çûn hatin. Ev mesele meseleke pir giring e. Mamoste dawiyê ez dixwazim vê pirsê bipirsim, gelo hûn ji bo hewldanên Tirkiyeyê hûn çi dibêjin? Yanî Tirkiye di vir de yê bigihîje armanca xwe? Yanî di vir de yanî rola ku leyîst hem ji bo Ukraynayê hem jî ji bo Rûsyayê hûn vê em bêjin rola dualî hûn çawa dibînin? Lewra ne têkiliyê xwe bi Ukraynayê re re qut kir ne jî bi Rûsyayê re. Lê belê ji bo alîkar te biqê ji bo her du dewlet e. Hûn wekî din çi dibînin di kûrahiya vê meselê de li ser em bêjin pozîsyona Tirkiyeyê ya ku heta niha parastiye? Tirkiye Tirkiye bi rastî dixwaze çareseriyeke dîplomatîk ava bike û ev çareseriya wê dixwaze şer çawa yan dawiya şer jî pê bîne û bi ya rastî vêga belkî we welê ew kir û berdevamayê dî Tirkiye û Ukrayna ji bo avakirina Ukrayna jî piştî şer peymaneke nû îmze kirin. Ev jî tiştekî pir giring e Em ji vê fehm dikin ku mesele du her sê serok ji vê yeqîn dikin ku şer nêzîk bûye ku qut bibe. Belkî ji bo vê vê peymanekê îmze kirin. Em ez dibêjim Tirkî di vir de armanca ne tenê armanca Tirkî, Tirkî riya ku di vir de girtiye ser dewletê dore Ukrayna jî bû meseleke giring. Mesele ser do bû ez bêm ser televizyona Polonya serok wezîrê Polonya got em piştî vî şerî me dî got dewletê ê weke me ê ne zaf mezin karin bi teknolojiya weke ya dewletê Tirkî karin dewletê mezin re jî derêne rê ji bo wilo em dixwazin em zanin vê Tirkiyê ne ser mesela dîplomatîk tenê Tirkiyê ser qeweta xwe, ser leşkerê xwe jî û teknolojiya xwe ya eskerî jî anî cî kî wilo di vê peymanekê de edbên belkî

Dorhêl û berfireh ji me re got, çimkî heta niha em bêjin tevî hewldanên Tirkiyê û bi taybet jî meseleya Zaporojyeyê, santrala nukleer ku tiştek pê nebe,